Yɛn manhwɛfoɔ nyinaa kɔ aba de ba Clear Star TV Ghana so ɔman mpuntuo akorɔbɔ ɛnɛ yɛtu fa yɛaba abɛpie mu wɔ Abepɔ Junction Metro Mass Transport ɛhɔ na sesei yɛaba abɛpie mu na ha nso deɛ yɛba abɛdua no anom sɛ nsɛm nko ara yɛne ahoɔfɛ soɔnɔ papa bi Manager One ɔbɔ ne ho mmɔden papa ɛba amanyɔsɛm mu a mm mfa mfa no afikyire Ɛnnɛ yɛbɛka nnoɔma mmienu abom. Maame Abena Mansa, magye m'adwa sɛdeɛ abre biara mede update ɛbrɛ mo wɔ deɛ ɛkɔ deɛ ɛkɔ no. Ɛnnɛ nso yɛde saa bi rebrɛ mo. Kae sɛ m'ahofama yɛ Madam Julie Boutique. Ɔno na asiesie me ahyɛ m'ataare fɛfɛɛfɛ. Me tirinwi nso yɛ Isaiah 60. Ɔwɔ Abrepa Junction ha yi. Ade biara meka sɛ wopɛ a, ɔbɛ dress wo kamakama. Deɛ wopɛ biara, ɔbɛyɛ ama wo. Yɛkɔ Onumonyamfoɔ Collins hɔ. Aane, abranteɛ. Wɔregye no home naa wɔ kuro yi mu. Ɛno na meka amanfoɔ sɛ ma me nka nso me menim wo a deɛ menim sɛ wotumi yɛ no ɛno na mede bɛbɔ nsamena no because manka no saa a anhwɛ a na anyɛ yie. Me wura mema wakɔ abadba crystal so. Deɛ ɛdi kan mɛda mo ase na makyea mo ahwɛfoɔ nyinaa na makyea ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, bɛma ɔgyina berane.

Niko niko. Ɛhe niko? Ɛhefoɔ niko no no? O Ghanafoɔ nyinaa niko. Yes.
Ghanafoɔ nyinaa niko. Mate. Anaa mefiri Kosovo. O dabi.
Ghanafoɔ nim sɛ waa waa nie. Yɛ Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ ɔmo somfo, ɔmo ba, ɔmo akɔda, ɔmo adeɛ nyinaa ɛyɛ niko. Papa wei adeɛ a mepɛ ne ho no sɛ wode no ana adeɛ asɛm. Ɛba manso deɛ mfa mfa no afikyire. Wɔ ha adwene wɔ kuro yi mu. NPP mu. Mm, ɛmfa hɔ. Yɛnkɔ tiawa, Yɛadi kan aba w'adwumasɛm na yɛate asi amanyɔsɛm mu. Mɛto mo ase yɛnhwɛ sɛn na nnoɔma si kɔ ɛfa seesei covid 19 ne nhyehyɛeɛ a aban de agu akwan mu sɛ nnipa 100 na ɛsɛ sɛ ɛyɛ sɛ obiara tumi kɔkɔdi ne dwuma ne adeade. Sɛn na nnoɔma si kɔ ɛfa mo mo akwantuosɛm ho? Yoo, deɛ ɛdi kan mɛka biribi wɔ ha. Mpanimfoɔ se apapa nwoma sɛ ɔpa nwoma so. Sɛbe, ɛnyɛ n'anom ɔdɛ, na mmom ne yie mu. Ɛnyɛ mma nso pɛ na mepɛ, na mmom meka nokorɛ. Wiase, obiara ɔka nokorɛ a, yɛse woyɛ dɛn? Wopɛ mma nso. NPP ankasa no, yɛde nokorɛ na ɛtwa yafunu ma. Nti obi a ɔyɛ NPP ni biara a ɔyɛ NPP ni mapa biara no, ɛka nokorɛ. Nti no, na deɛ ɛteɛ no no. Um, back to wo question a wobisaeɛ no, ɛyɛ saa pandemic yi a aba yi, COVID-19 na Omicron ne ba ne adeade. Me dɛ da biara a meka sɛ, um, Nyankopɔn na ayi ɔmanpanyin de no ama yɛn at this time. Because sɛ yɛanya no a, anaasɛ sɛ nyɛ ɔno a, ebia nka me ne wo mmienu pia nti a. Wo dɛ hwɛ adwuma a yɛyɛ yi, Metromash, hwɛ nnipa a ɛba ha sɛ yɛbɛfa buses. So but ah Nyame ama papa no nyansa ɔne ne team a ɔmo de nhyehyɛeɛ agu akwan mu a ɛboa so eh yɛse social distancing bus no wofa 50 a fa 25 sɛ wofa 20 a fa 10 sɛ wote aseɛ eh ɛwɔ sɛ time biara no wo wɔhye wo nsa wo use sanitizer wo use nose mask wotumi yɛ saa nnoɔma wei nyinaa yareɛ no ɔwɔ he Yes nti wei yɛ nhyehyɛɛ papa a ɛyɛ ɔmanpanyin de agu akwan mu a ɛboa Ghanafoɔ because ɔhwɛ yareɛ no a sɛ nka ɛnyɛ saa nnoɔma wei sei no a anka saa bere nka akunkum ka me sɛdeɛ medi kan kan no ebi anka me ne mmienu kura yɛnte ase nti no deɛ mɛtumi aka afa ho ano ne sɛ yɛn nyinaa yɛndi so so ɔse social gathering Nni ntwaso. Campaign hwan hwan ne nɔma nɔma bebree. Asɔre koraa no, asɔre koraa no, wama yɛn number bi a yɛ no koraa no ɛbɛgyina w'asɔre no size, asɔredan no size. Deɛ ɛyɛ a na ɛha me kakra ne sɛ, asɔre bi wɔ hɔ a keteketekete bi, ɛɛ, ɔse o ɔmampanin se yɛmfa hundred. bɛkɔ na ɔmo taataa so no dabi yɛ mmoa so wohwɛ asɔre no sɛ wohwɛ na esua na sɛ wontumi nfa hundred ten na ɔsɛ wofa a ɔsɛ wofa because nyamesom no ɛwɔ yakoma mu sɛ ɔte aseɛ yes ɔse ɔse nyame asɔre dan no ne wo nipadua no na wo a wosɛ nipadua no wasɛ na asɔre dan nti asɔre dan no ne deɛ nti no ɛɛ ne nyinaa ne sɛ Wobɛdi Nyankopɔn asɛm so na wɔadi Ne mmara so, yɛno ne nyamesom. Ɛnyɛ sɛ yɛmmɔ hwii na yɛn nyinaa nko gu asɔredan na yɛnyɛ dede mmɔ yɛn nsam na ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛkɔ asɔre. Enti saa nhyehyɛeɛ a ɔmanpanin de aba no deɛ, mɛsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛn nyinaa yɛntumi nni so, yɛdi so a ɛbɛboa yɛn. Ɔbɛsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔn nni so, na wɔn di so a ɛbɛboa yɛn. Yɛmmisa biom, wo de compare previous ne recently a, sɛn na nnoɔma asi rekɔ wɔ Metro Mass ha? Akwantuo no sɛn na ɛsi teɛ? Ɔmo kɔ waano waano anaasɛ because of covid no nti atoro agyegye mu kakra? Eyoo me nua baa, deɛ woka yi ɛyɛ obvious, wohu sɛ sɛbe akora ketewa koraa nim sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ayɛ te sɛ first no, sɛ wote aseɛ. Sɛ wo hwɛ Metro Mass aah, Metro Mass aah, mɛtumi aka sɛ the whole Ghana transport company a ɛsom ɔman no paa, because every nook and cranny of this country Metro Mass wɔ hɔ. baabi a metro mas bus bɛkɔ no ada transport ayi no ebia wɔn allow ne bus ma ne yɛ dɛ ɛnkɔ so ɛsan ne yadeɛ wei sei na aba no ɛde fear and panic aba abɛto nipa so ebinom ntu kwan koraa so bebree ntu kwan obi wɔ ɔfei sɛ otu kwan na ɔbɛfa yare nti ade nti na ɔsɛ otu kwan ɔkɔfa yare ɛna tu buses ne soso no ɛɛ sɛ wɔfa fifty a wɔfa twenty anaa twenty five. So meanwhile afɛɛ no so yɛnto mu deɛ ɛgye a na yɛgye so nti affect yɛn na metro man nso so no ha yɛtua yɛka from controller ɛyɛ IGF yɛdwuma a yɛyɛ no within no yɛn no na yɛde tua yɛn ho ka nti si a sɛ wohwɛ Ghana metro mans eh, staffs no yɛ dodo a mɛtumi menha mani yɛkeka kɔ 4000 we are almost about 4000 Enti four thousand no ɛɛ bɛfa no sɛ last month ɛɛ April mu hɔ yɛyɛ adwuma the whole Ghana ɛɛ covid no mu no ɛyɛ dendenden no the whole Ghana ne yɛnya five thousand Ghana cedis a day enti no wode kɔtua nipa four ɛɛ four thousand ɛbɛyɛ dɛ sɛ ɔte aseɛ enti ɛyɛ aban ne na Nyame adom ɔdwene Ghanafoɔ ho na Ghanafoɔ su yɛ ne su Ghanafoɔ dadwene yɛ ne dadwene ɛna wasɔ yɛ mu a ɔwowaeɛ agya. nkakra nkakra nkakra nkakra a yɛtumi yɛ adwuma no. Nti no eh, covid no deɛ eh, a affect yɛ bebree. Yɛnhwɛ, aban de nnoɔma gu akwam, aside aban nnoɔma no, mo ankasa mo wɔ nnoɔma foforɔ bi a mo de boa mo passengers in case of ayi, wɔn retu kwan a, nose mask mo tumi provide bi, sanitizer mo tumi provide bi ma wɔn? Aside government ones no. Aside government ones no, yɛgu yɛyɛ biribiara. Mɛtumi aka sɛ Metro Mass nko ara ne transport company na yɛatumi ne Komfanoche eh, ayaresabea, mpaninfoɔ a wɔwɔ hɔ atumi adi nkɔmmɔ a wɔn ba ha berɛ ano berɛ ano. So wote aseɛ? Ɛbɛyɛ education de ma eh, yɛ passengers ne yɛ staffs. Ɔho. Two, eh, sanitizers, yɛ provide bi de ma wɔn. By nose mask ne deɛ, Ɛɛm yɛ staffs no front liners no deɛ yɛ make sure obiara hyɛ nose mask and yɛ make sure nso so sɛ sɛ wo bɛ foro bus na wo nhyɛ nose mask a yɛ ma wo ticket yɛ no deɛ ɛwɔ nti saa nnoɔma no nyinaa ɛna wo baa wo bɛ hu sɛ yɛ mount Veronica bucket ne nnoɔma nnoɔma a wo bɛ wɔhye wo nsa ne ho kɔ ne ba ne saa biribiara ɛwɔ sɛ yɛ soso yɛ yɛ ɛde bɔ. ɛyɛ yɛ clients anaasɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ customers no yɛde bɔ wɔn ho ban ɛne yɛ staffs no sisi a me ne wo rekasa yi no ɛsan ɛɛ ɛɛ covid no nti no ɛɛ yɛakyɛ yɛ mu tu so ebi ɛwɔ fie ɛna ebi so wɔ adwuma ɔkyena ebi bɛkɔ fie ebi nso so bɛyɛ dɛ ɛbɛba adwuma ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a yɛde agu hɔ a. yɛde ɛboa de a fighte ɛyɛ covid 19. Mepakyɛ yɛnhwɛ challenges ɛwɔ ha. Nansa bi me me ankasa me baa once kakra. Wei deɛ ɛyɛ sɛ me ka. Mo nkonnwa no a ɛyɛ a passengers no nkɔ a like car no nnyɛ available a wɔn tena tena so no asɛ bi mo atutu kakra. Ebi mo kura complaini sɛ ɛyɛ a wɔn ba a wɔn nnya baabi ntena. Ɛho asɛm titire. Ɛɛ deɛ mɛtumi aka akyerɛ wo ne sɛ deɛ wo hu yɛ no. Ɛyɛ nokorɛ. Da biara woba a wobɛhu bi. Ɔkyena wobɛba wonhuu bi. Adeɛ kye a woba a wobɛhu bi. Ne nyinaa kyerɛ sɛ yɛyɛ nnipa ho adwuma. Sɛ wote aseɛ? Akonnwa no, yɛnda so. Wobɛka akyerɛ nnipa no sɛ yɛnda so. Ɔkyena wobɛba no na wada so. Because yɛwɔ nkorɔfoɔ a wɔbɛtena ase atwɛn bus anadwo na ahomakye anaasɛ anɔpa. Wɔde bɛyɛ dɛn? Wɔde bɛtu kwan. Nti wobɛhwɛ a time biara no yɛ body foɔ no ɛne yɛ estate Wohu sɛ ɔkasa yɛ kasa yɛ no me estate te me nkyɛn ɔbɔ adwuma paa so far ɔbaa Kumasi sɛ wohwɛ a ɛɛm metro mass wo ankasa wonim atɛkyɛ aha yi ara koraa na cars ɛtumi tintim ɛwɔ ha ɛne ade ade but me estate no ɔyɛ adwuma so nti sɛ wohwɛ a wobɛhu sɛ ade ne bu ne akɔ sesa no yɛde foforɔ akɔhyɛ ade bɛkyɛ wobɛkɔ na baabi foforɔ ayɛ dɛ. agu. Enti ɛyɛ nnipa ho adwuma. Yɛn ani na ɛwɔ sɛ yɛma no yɛ dɛ, ɛkɔ ho time biara. Nti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Mepakyɛw yɛmbra buses no mu. Buses no bi ayɛ dada paa. Ɛnim sɛ aban rebɔ ne ho mmɔden. Ansa yɛanya nteyɛ bi sɛ oh, bus foforɔ reba, bus hono ba. Yɛahwɛ anim a, ɛnkosi da bɛn na ɛbɛba? Anaa aba no so na yɛnteeɛ anaa? Na bus no, sɛn na mosi yɛ? Ɛsɛ sɛ mo change dada no a ɛwɔ mu no de foforɔ aba anaasɛ dada no ara na mogu so de yɛ adwuma? Because ɛtumi kɔgyaa binom koraa duru. esi akwantin fi. Yoo me nua baa meda ase. Um deɛ mɛtumi aka afa ho ne sɛ deɛ di kan uh, mɛbɔ me managing director ɛne eh, ne deputy ɛne transport minister mɛbɔ wɔn aba so na ba so bɔ kɛseɛ no ankasa mede bɛma wɔn mpanin time a ɛbaeɛ a wɔn mpanin kufoɔ ɛde metromas ɛbaa wɔn ayɛ mu Sɛ wohwɛ buses a wɔde maa yɛn no a, so wɔde chassis no firi Holland na ɛde baeɛ? Ɛna Neoplan foɔ buildee buses no wɔ ha. Nti ɛsiane sɛ Neoplan foɔ no buildee wɔ Ghana ha sei no nti, wɔn nim terrain no, nti wɔn hwɛ yɛ condition no na wɔn de yɛɛ buses no. Nti sɛ woahwɛ a, wohu sɛ saa buses no ɛna sisi ɛwɔ system no mu a yɛ use paa. Good. Petromax bae, mɛka sɛ bɛyɛ seventeen, eighteen years nie. Nti saa buses na ɔmanpanin Kufuor de baeɛ na yɛ use no. Sɛ day biara bus baako biara kɔ Obuasi twice a, yɛmmisa yɛn ho sɛ ɛtwa how, how many miles ɛna ɛtwa, how many kilometres ɛna bus baako bi atwa within saa seventeen years a buses no da so di adwuma. NDC foɔ ba bɛgu no. NDC foɔ baeɛ na nka Ɔwɔ sɛ deɛ nka ɔmanpanin Kufoɔ yɛeɛ no wɔbɛtoa so ɛna wɔkɔfaa Ashok Tata Leyland wobɛn moahu bi wɔ ha saa buses no nyinaa na yɛapakepake saa buses no nyinaa na yɛapakepake ɛde ɛm deɛ ayi deɛ wɔkɔ brande yɛ ɛm zifa ho ahwan ayi wɔkɔ brande pagya Ghana sika ko pagya sikatwitwiridii kɔkɔdiiɛ de ɛyɛ John Mahama eh, pictures ne adeade taataa ho ne ho nkɔneba ne adeade no. Saa baase sɛ moba afie a wahu ne ho sɛ ne nyinaa ne yɛapakepake no. Ɛso so yɛka ɛbo a baako a wɔtɔɔ no a ɛbɛyɛ wɔn ho. Baase sasesie a ɛyɛ adwuma a wohu sɛ ɛyɛ adwuma yɛ ɔmampaninfoɔ deɛ dada no. So, nansɛn ɛna. Minister no kɔ so kyerɛ wɔn pɛn na wɔn tena ase. Ɛne sɛ wɔn sɛ wɔahu sɛ yɛwɔ red buses bi ne yellow buses bi a aba a yɛno no yɛde aba system no mu a afei yɛno nso so ɛyɛ dɛ ɛreboa yɛn nkakra nkakra. Me ne wo kasa yi yɛsa yi 50. Me ne wo kasa yɛsa yi 50 a by the close of next week no yɛbɛti yɛbɛ distribute saa 50 no ɛde ama depots no. Me ne wo kasa yi a 200 SS nsuo so a. ɛreba. Nti yɛhwɛ anim ara from saa bere yi ara to December no, yɛbɛyi dada no nyinaa afiri system no mu. Na kyerɛ sɛ ɛɛ ɛɛ wei kyerɛ amammuo papa a ɔmanpanin Akufo Addo wɔyɛ dɛ. Wei kyerɛ amammuo papa meka yɛ. Politics no deɛ yɛreba mu. Yɛnyɛ nnu hɔ paa wahyɛ aseɛ. Ah, papa wei deɛ wo de na na meka sɛ na ɔde asɛm politics deɛ mfa mfa hɔ koraa na ɔno ankasa no ɛbɔn ne ho Ɔnam afeefee mu a na agye ne ho amanyɔsɛm no, ɛrebɔ ne ho, na ɛnnɛ yɛn nso yɛde bɛmema no paa. Seesei, woagya amanyɔsɛm ato hɔ kakra no? Amanyɔsɛm yɛ m'aduane anidie. Menim paa. Na ayɛ sɛ na ɛsɛ yɛn hu koraa dɛn? Sɛ wohwɛ
m'abusua a mefiri mu a, yɛka founding members a wɔte NPP party no a, me nko ara me nananom mmienu na wɔwɔ mu. Ɛyɛ Arah Mponsah. Ɛne KG Osei Bonsu. Ɔmo yɛ me mogya. Me family no amanyɔsɛm. Nti amanyɔsɛm no me di. Me de ayɛ m'ataare a me hyɛ. Ɛde ayɛ nsuo a me nom. Me mfiri me gu so a me yɛ paa. Ah amanfo keka saa sɛ wo ha adwen paa wɔ manhyia mmrɔfo adɛn?
Oh. Ɔne Kɔles Owusu Amankwaa wɔ ntɔkwa anaa? Um Kɔles Owusu Amankwaa. Ae. Ah. Yɛmfa no sɛ sese ɔyɛ former MP because.

Me se ogye tumi sɛ wo ha adwene anaa wonha adwene. Me ka nokorɛ but me nha adwene. Ɛne sɛn?
Yes ɛne sɛ time a Jesus Christ baa asase yi so no ɔbɛ kaa nokorɛ de sii ne wu da mu. Yɛ sɛ ɔmua deɛ. Hwɛ time a ɔhene no bisa Jesus ɔmo frɛɛ no na ɔbisa no asɛm ɔmo de no kɔ ɔhene no mu ɔmo kɔ bu no atɛn no ɔhene no kasa ne ho a na wɔn fii. Me boa. Ɔhene ka sɛ, Ah, na mekasa ho a womfii? Wunnim sɛ me, mewɔ ho kwan sɛ metumi ame abɔ wo asɛnnua, aku, ɛna mewɔ ho kwan sɛ metumi agyaa wo? Wɔka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, Sɛ wɔamfa amfiri soro amma wo a, wontumi nyɛ dɛn? Ɛnyɛ ho hwee. Saa time no wobɛka sɛ Jesus Christ na ɔha adwene, because ɔhenepɔn no a na ɛrebisa no asɛm a na wɔmfii. Ah, yɛwɔ berɛ a yɛkasa ne berɛ a yɛnkasa. Politics no esua. Nyɛ sɛ wo fitii prɛko pɛ na na w'asɔre sɛ wo bɛyɛ politics. Eho sua deɛ sɛ wo de bɛko ntɔkwa na abɛ ha yɛ adwene. Ntɔkwa nni politics mu. Ɛyɛ na aha adwene sa. Adwene no a me ha no ne sɛ. Collins ɔnyɛ wo dɛ.
Collins Collins yɛ me nua. Ɛnɛ yɛ tuu Collins ɛyɛ me ya. Ɛdeɛ na wo gye afiri no hɔ. Ɛnɛ yɛ tuu Collins na Collins se me dabi o asɛm no a wo bisa no sim sɛ sɛ Collins aka biribi akyerɛ wo a. Me Collins. Yes. Me ne Collins di nkɔmɔ. Ɛnna ewu busa Collins ozu amankwa. Collins ozu amankwa yi. Adɛ Collins ne ba. Collins ebedi MP. Hmm. Collins ebedi MP. Ɛyɛ nyɛ yɛ yɛ nyinaa ne yɛ adwuma ada napo. Napo nkɔla ne yɛ. Ah. Dr. Napo ne nkɔla ne yɛ. Eti ɛbaa sɛ ɛ akɔnya no bɛtɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ pere akɔnya. Yɛhunu sɛ Collins at that time no ɔne sɛ fata.

deɛ wate. Ɛɛ meyɛ campaign ma Nana Sɛ Bamfo. Medi kan yɛ campaign ma Collins. Ɛna akyire yi bɛyɛ campaign ma Nana Ɔsɛ Bamfo. Collins ɛwini yɛ. Collins wini yɛ. Kyɛma wontumi. Ɔfrɛ yɛ nyinaa ne yɛ tena ase. Sɛ ɔte ase. Yɛ nyinaa ɛkɔtaa Collins akyi. Ɛna ɛkɔ yɛ campaign. Ɛna mehyia no ɔfo. Ɛsa wini seat ɛde ma Collins. Ɛnɛ. Maba abɛyɛ fani wɔ Metro Mass. Ɛni kwan sɛ ɛhɔ Manhyia North nsɛnsɛm no de me ho yɛ dɛn? Agyigye me. Enti me stay neutral ɛna me gyaeɛ na mede maa ɛyɛ Honourable Collins Owusu-Amankwah ɛne Honourable eh, Akwasi Konadu. Wɔn nyinaa nso yɛ party foɔ ma. Wɔn nyinaa som party no a constituency no mu no obiara nim saa nkorɔfoɔ yi. Ha, Akwasi Konadu yi a wabɛyɛ ɛyi, Ne maame, na ne maame yɛ women organiser wɔ Manhyia, na kɔ, na kɔ time ɔne yɛn kyɛ mu. Hmm. Ɔmaame saa kɔ so aba bɛyɛ women organiser wɔ time a ɛbɛyɛ no Manhyia eh, South, Manhyia South, Manhyia North, Manhyia South. At that time no, na meyɛ lecturer and research officer wɔ Manhyia. Sɛ wote aseɛ. Enti na wɔn nyinaa no, ɛyɛ, ɛyɛ, mɛka sɛ, ɛyɛ campaign anaasɛ ako na wɔn kɔɔyɛ, ɛna wɔn kɔ kaa wɔn asɛm. Enti deɛ n'asɛm ɛtɔɔ delegates, Asom. Deɛ n'asɛm yɛ delicacy, deɛ ɛtɔɔ wɔn akoma so no, wɔn na wɔto maa no. At the end of the day no, menim sɛ Collins, uh, uh, uh, though biribi sɛ ɛbaa yɛ a na ɛha adwene, but menim sɛ Collins ɔyɛ politician. Chief Yobi ɔyɛ ɔyɛ politician ankasa, politics no, wakwadare mu. Menim sɛ ɔbɛyɛ campaign, ɔbɛyɛ campaign ama ne nua, ne nua ketewa. Wɔsi kɔ adu because ɛyɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɛba whether you lose or win. Sɛ ɔte aseɛ draw nim ɛdeɛ yɛ a draw no bɛ mu ɛbɛ saa to ɛwɔ sɛ yɛyi baako. Sɛ ɔte aseɛ nti ɛyɛ win or lose ɛna wafa lose. Sɛ ɔte aseɛ nti menim sɛ ɛɛ sɛdeɛ osi teɛ na wakwadare wɔ politics mu ɔbɛdi ne nua n'akyi ɔbɛsɔ ne nua ne nsa ayɛ de ayɛ campaign ama no. Wei deɛ na yɛmfa mfa general wɔn a incumbent wɔn lose wɔn seat no ɛdeɛ nsɛm na abɛka akyerɛ wɔn ɛne ɛyi eh, aspiring a ɛsɛ wɔn a wɔn aba bɛ take place nsɛm bɛn na abɛka akyerɛ wɔn mo deɛ bi ama yɛn nsɛm mmerɛ mu. Deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ mbrɛ deɛ ni nka so ɛnɛ mete mɛturo mass ɛnyɛ da biara na mɛtena ha. Deɛ ɛno kyerɛ sɛ, Ɛnnɛ no a mete m'aturo mu ase no, ɛnkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ mema me ho so de kyerɛ me staffs a me ne wɔn yɛ adwuma wɔ m'aturo mu ase because daakye bi no ebia menni ha. Sɛ ɔte aseɛ? Ɛna wokɔ baabi so a wɔn na ɛbɛpushi wo. O, nipa som asi ɔbaeɛ no, ɔbrɛ ne ho ase, ɔyɛɛ n'adwuma yie, enti no yɛde ha ma no a, wɔabɛyɛ dɛn? Ɛbɛdi w'akyi. Deɛ mereka akyerɛ wɔn a wɔaba yi. Ɛnyɛ wɔn a yɛatu wɔn mmra no, wɔn a wɔaba yi, mereka akyerɛ wɔn no sɛ, ahobrɛaseɛ, koroyɛ, because praeɛ a ɛwɔ hɔ yi, woka bɔ mu a, ɛmmu, woyi baako a, ɛgu. NPP, sɛdeɛ yɛasi atete yɛn no, ɛyɛ nkabɔ mu na yɛde atete yɛn. Yɛnte sɛ NDC foɔ a da biara na wɔsɔre ara na ntɔkwa gegegegegegegege na wɔyɛ dɛn, wɔwɔ hɔ. Enti no, wɔn a wɔawini no, wɔmmɔ mmɔden sɛ wɔbɛka Even wɔn a na wɔn ni wɔn nkyɛn because ɔyɛ de obi betie obi nan so. Obi otia wo nan so biara na twam. It is about time a party ni yɛhia unity. Yɛwɔ ntɔkwa bi ko, ɛnyɛ ntɔkwa o, anaasɛ yɛwɔ yɛwɔ yɛwɔ competition bi a yɛrekɔ a. Ɛyɛ yɛne NDC na anya. Sɛ wote aseɛ, wɔn na ɔsɛ yɛ ma wɔn ho wɔn rare size. Wɔn hu sɛ Ghanafoɔ, wɔn amamuo no afono Ghanafoɔ, ɛbɔ Ghanafoɔ na ɛtan. Enti ɛnni kwan sɛ yɛtumi allow ɛma NDC foɔ saa yɛ dɛ yɛmpa system nom bio. Enti sɛ yɛbɛtumi ayɛ saa deɛ na gye sɛ yɛnya koroyɛ, gye sɛ yɛaka yɛn ho abom. Nti ɛyɛ me dɛ sɛ wɔn a wɔn lusu yɛ no afrɛ wɔn a wɔn wini yɛ no a congratulate wɔn a ɛnra soso sɛ president ɛne wɔn ahyia ɔne wɔn akasa asomdue aba. Enti NPP deɛ sɛsi a mekasa yi deɛ ɛyɛ asomdue mframa nko ara na yɛwɔ.
Ɛyɛ asomdwoeɛ mframa nko ara na wɔhome wɔ Ɔsoro Kokokoɔ amanyɔkuo no mu. Yɛrebɔ wura registration ho nsɛnsɛm no, yɛnkɔ ne hɔ bio. Voters registration, NDC eh, yi wɔn amanyɔkuo no wɔde kɔ Supreme Court, wɔkɔtwɛn ho a, abɛtɔ dwa sɛ seesei Supreme Court abɔ agu. Ɛbaa yɛ NPP foɔ ɛyɛ mo da anaa?
Oo, oh, ɛnyɛ NPP foɔ nko a na ɛyɛ dɛ, ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa dɛ. Deɛ nti a ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa dɛ ne sɛ, sɛbe hwan na ɔda hɔ na ɛwoɔ so agu n'anim a, ɔnta frɛ. Hwɛ 2012 time a yɛkɔɔ court a, judges no de asɛm na wɔkaeɛ. Wɔn se voters register no ayɛ bloated, bɛyɛ anka yɛnsesa no. Ɛna John Mahama ne ne Asiedu Nkatia ne ne NDC foɔ se daabi. Wɔnsesa ne nnɛ, nsesa ne nkyena. Ne nyinaa na wɔnnim deɛ wɔayɛ wɔ ne nkyerɛ mu. Sɛ wote aseɛ? Ɛnnɛ, sɛdeɛ mekaa sɛ frɔmfrɔm nte hɔ daa no, ɛnnɛ, ɛnyɛ wo na ate hɔ. Enti saa tumi no, ɛnni wo nsam. So woahu? Yɛse yɛresesa no, yɛ, yɛ, yɛresesa no, yɛretwerɛ din no foforɔ. Na kyerɛ sɛ mowɔ tumi nti na mode mo tumi yɛ saa. Ɛnyɛ yɛ tumi sɛ yɛ tumi nti na yɛde yɛ tumi. Tumi no wɔ Supreme Court, tumi no yɛ mmara. Ghana mmara ne na ɛyɛ tumi, mmara ne na abɔ wɔn agu, mmara ne na ama wɔn ahu wɔn rare size. Ada 2012 um, ɛsɛ edunkati anka sɛ any idiot can go to court. Ɛna wɔn yɛ idiot, saa na wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ. Ha? Eti na ɛyɛ court no, mmara no ɛna wɔn de ato. Na sɛ wote ɔman mu, ha? Wote ɔman mu, na yɛyɛ adeɛ, adeɛ bɛboa ɔman no na wɔsɛ wɔn nkɔda. Sɛdeɛ mekaeɛ no, sɛ wopɛ sasabonsam,

because supreme court aka yɛn no na wɔn de kɔ bo gabi ɔkyerɛ na ahomo ɛpae wɔ obi ani a na nipa mi ne wo kasa yi wato ana nanom wɔn nseɛ do nti npp deɛ adeɛ bi a ɛyɛ papa a ɛbɛboɔ ɔman ghana biara no npp fo sɔpɔte adeɛ bi a ɛyɛ papa ɛbɛboɔ ɛna sɛ wɔhwɛ npp a hwɛ yɛ ba a ɛnyɛ yɛn nko a yɛfu hmm ɛnyɛ npp fo nko npp yɛ nɔɔma ɛbɛboa ɔman ghana social interventions hwɛ deɛ social interventions a npp di ama yɛsi bawumia kɔ kaa sɛ ndc foɔ mɛnhyɛn wa deɛ na ɔmo tumi kan deɛ yɛ na ɔmo tumi kan so ɔte aseɛ ɛnti no ɛɛm um, ɔhema register ne deɛ me ɛyɛ me dɛ sɛ ɛnɛ supreme court wɔn de mmara no ato baabi a ɛda obiara woyɛ ghana ni a bɔ mmɔden na kɔ register.

Ɛwɔ sɛ me nso me register. Ti me tu Ghana foɔ nyinaa fo. NDC foɔ se sɛ ɔmo register a, ɔmo deɛ ɔmo ntena fie. Na Ghana foɔ no ɔmo so ɔmo bɛ register no. Yɛnkɔ register ne duru hɔ a, yɛn nyinaa no yɛnkɔ nkɔ kyerɛ yɛ adwene ne yɛnto aba no. Yɛmfa ma Akufo Addo. Ah, na adɛ yɛ, na ano ɔmo reti wei sei no. Ɛnyɛ ɔna yɛ best ɛyi president in Africa. Ah, word ɔtɔ so sɛn. Ghana ebi asi Ghana abakɔsɛm mu da yɛnya papa wei a yɛtoto no ase obɛdi asa adi bio hmm.
ɛnyɛ papa wei a yɛsɛ aperedeɛ bio wɔn na ɛka wɔn ɔsi wɔbɛyɛ dɛn wɔbɛdi asa adi bio ɛkusoa no na ɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛnkɔe na yɛnyɛ no yɛmfa yɛn nkɔmmɔ twetwe no mmɔ na wieɛ na megyaa no a wɔn deɛ amanyɔsɛm no sɛ mede ka kan sɛ ɔno yɛmfa mfa no afikyire ɛnɛ wɔso wɔpɛ Ne yɛn nso ɛso yɛ fɛ, ɛbɛfono yɛn. Ɔmanpanyin dada John Dramani Mahama abɛkasa. Ɔse sɛn? Ɔse Supreme Court no ne onim sɛ ɛyɛ dɛn a ɛmu bɔ bɔkɔɔ to wɔn case no. Na ne statement a wɔgyina so ne sɛ seesei Nana Addo Dankwa Akufo Addo a ɔyɛ yɛn manpanyin a sɛ ɛyi Supreme Court no wɔkyinkyim ne sɛ remote com ɛyi control ekura no. Ɛkame ayɛ sɛ seesei Supreme Court no Asɛ hɔ na wobu n'amammuo no. Asɛ hɔ no na biribi ahyɛ ne nsa mu wɔ hɔ. Asɛm no bɛtɔ dwa, sɛn na wosi fa hu no?
Deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa, ne bi so ɔmampanin dada John Mahama so sɛ, ɛnnɛ Ghanafoɔ ani ate. Ghanafoɔ yɛnyɛ nkwadaa o. Ghanafoɔ yɛni de. Nti no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ 2012 na ɔmo yɛkɔɔ court no na onim deɛ ebesi ana? Hmm? 2012 no a yɛkɔɔ court ɔmo wie aba no mu no a yɛse yɛ yɛ nko ntɔkwa na na ado dankwa akufo ado ɔse dabi yɛ nko ntɔkwa na mmom no yɛbɛ testing na a ɛkɔɔ court no nti John Mahama na onim BBC. Ɛnɛ ɔno ba abɛka akyerɛ yɛn sɛ wadane ne ho dua broni ɛba abɛka akyerɛ yɛn sɛ mate sɛ wɔn koraa se ɛɛ Nana Addo wɔn se Nana Addo ɛna wasesa ne nam fofoɔ na agugu hɔ na ɛɛm sɛ wɔn ɛyɛ news ne de ɛna meka sɛ NDC wɔn nyɛ serious ɛni kwa sɛ Ghana foɔ so sɔ NDC foɔ so ah na aka how many months ne ato aba. Wɔn running mate bɛ. Ɔsɛn deɛ ɛsi ɔba akɔ adwaeɛ ne ɔkyɛ a ne Wɔn manifesto, wɔn manifesto wɛ. Ɔba akɔ adwaeɛ ne ɔkyɛ a ne ɔsiesie. N'ano na meredi adeɛ bi ayi Seku Nkrumah. I don't menim sɛ na ɛyɛ nokorɛ deɛ wɔn twerɛ de bɛto Facebook. Sɛ Seku Nkrumah sɛ NDC foɔ nhia manifesto. Wɔn manifesto ara ne sɛ deɛ NDC foɔ aka sɛ yɛbɛyɛ no, NPP foɔ se yɛbɛyɛ no, NDC foɔ bɛka no. Nti wɔn deɛ wɔn manifesto nyinaa yɛ no. Wɔn mmoaboa wɔn ho sɛ wɔn pɛ Akonnwa no adi. Na wɔn wɔn mu kura wɔn ko tɔkwa. Wɔn a wɔn mu no, wɔn kɔ ntɔkwa. Deɛ ɔkɔfaa party no baeɛ, wɔayi no asi nkyɛn. Ah, na ɛnyɛ papa gye yi na ɛde party no baeɛ.
Oh, wɔayi no asi nkyɛn.
Hwɛ, ayi, ase edu nkatia. Ase edu nkatia so wɔpɛ ayi, wɔpɛ running mate. Ah, Awurade Nyankopɔn Ghana. Na de ɔsɛ mfata.
Ɔso wɔpɛ running mate.
Running mate na wɔpɛ no. Yɛamfa ama no ne bo afu. Meme se ntɔkwa wɔ mu. Meme se ntɔkwa wɔ mu. Na wonim, wɔn pɛ obi ɔbɛmakye ba wɔn ya. Ɔmo se Kwasi Botwe. Kwasi Botwe taa ɛza tam a yɛsusu a ɔbɛ kuta ne bag ne bag sɛ ɔbɛyɛ budget a na yɛn nyinaa kɔ tena TV ho a na ɔbɛ toto mu no. Deɛ ne anim ano no na yɛn anim sɛ ɛɛ Kwasi Botwe deɛ nneɛma mu na ɔba bɛ toto. Enti no ɔmo pɛ obi te sɛ Kwasi Botwe na ɔmo de nam makye Bawumia. Hɛɛ! Yɛbɛyɛ ne less Doctor Bawumia. Dabi dabi dabi dabi. Ne sɛso NDC ɔmo nya bi. Ɔmo nya bi nti sɛ ɛyɛ baomea nti na ɔmo akyɛ deɛ ɛne running mate no me ka kyerɛ ɔmo nnɛ ɛne kyena sɛ abɔ ɔmo sɛ deɛ dwonso abɔ abɔbɔ. Na ɔmo nyɛ serious. Ɔwɔ sɛ Ghana Ghana Ghana foɔ Ghana foɔ yɛ to NDC foɔ asɛm yɛ dɛn yɛ to gu kura ne kwa sɛ yɛ mo ɔmo disturb yɛ. Ɔmo disturb NDC disturb Ghana. NDC sɛ si yɛ yɛ a me ne wo kasa NDC ɔmo yɛ dangerous kura mpo kyɛn coronavirus. ah na deɛ ɔmo na na deɛ ɔmo yɛ ndc yɛ dangerous kyɛn coronavirus ɔmo yɛ dangerous kyɛn coronavirus ɛwɔ sɛ yɛsuro wɔn paa kyɛ ko because wohu deɛ ɔmo yɛ biara hɛ deɛ ɔmo bɛ ɔmo paa ne sɛ nana ado mɛkasa dr baomia mɛkasa na ɔbɛkasa ayɛ ana ɔmo abɛyɛ atake ah yɛsɛ yɛde free shs bɔm si no ɔmo dr matthew koku prɛprɛ ɛyɛ ana m'ani agye sɛ meyɛ adwuma, medidi ne nan ase, meka ne nkwadaa a wɔtete hɔ no, wɔpagya yɛn mu, wɔpagya Ghanafoɔ mu, wɔpagya Manhyia Southern mu. Sɛ wote aseɛ. Yɛte wɔ COVID yi baa yi, ɛnɛ hwɛ loans a yɛde ma. Ebi deɛ ebi deɛ astate, ebi deɛ astate a ɛreba. Ah, na yɛn ni a na Ebola baa yi, wɔn ankyɛ sika ni.

Obiara. Deɛ hia ne sɛ requirements no na ehia no wobɛnya. Sɛ wote aseɛ. Woda mu. Requirements na yɛ deɛ ne deɛ. Oh, requirements yɛ deɛ wodwa. Ɛwɔ sɛ um, one, woyɛ Ghana ni. Woyɛ business, wokuta business business certificate bi a kakra bi woto wɔ ten number. Ten no na amanfoɔ complain sɛ ne nipa dodoɔ no a na ɛwɔ. Na ten no ne yɛ yɛ sɛn. Te nea Fiti kaa sɛ yɛyɛ te. Yɛno nti na meka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ obiara nkɔ register. Ma yɛntie NDCfoɔ. Yɛ startee ten no, NDCfoɔ kasaeɛ. Hmm, wɔn bɔ nkurɔfoɔ bi aso. Nti ebi ankɔ ankɔyɛ. Yɛno no ni. Sɛ wote aseɛ. Nti ɛnɛ ten no koraa no kɔyɛ wɔn bɛyɛ ama wo. Ghanafoɔ sɛ ɔman yi mu ayɛ den, NPP foɔ deɛn na moyɛ afa ho? Ɔman no mu ayɛ den, ɛyɛ wiase nyinaa na ayɛ den. ewiase nyinaa na ayɛ den because of covid na ka saa ɔman wei se baabi a ɔmanpanin ɛne na bɛdi akyire wɔn de ɔman no aba abɛduru ha na ka ɔman wei se ɛse ka Ghana yɛ krabe ah na ɔno na Nigeria Nigeria fo de Ghana twa Nigeria fo mboa ha first yɛba no na Ivory Coast na ɛde Ivory Coast, NDC time, na ɛde Ivory Coast atwa Ghana nkoa. Ɛna Ivory Coast foɔ de Ghana atwa Ghana atwa Ivory Coast nkoa. Sɛ ɔte aseɛ, ɔman no mu den no a ayɛ no ɛyɛ yareɛ no pandemic no a ayɛ dɛ aba no. Yɛno deɛ obiara nim sɛ ɛɛde. Yɛno na asɛe nneɛma bebree. Yɛn na ama, nanso so koraa no, Nana Akufo-Addo wa manage ne yie. Ɛna ɔte otua wɔtabeɛ. Ka no korɛ, the media no is about time a. Ɛwɔ sɛ motumi ka nokorɛ, deɛ ɛrekɔ so wɔ ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu no. It's about time ɛwɔ sɛ moma no yɛ known to the public. Wotu hɔ sisi yɛ wontua water bill, wotua water bill, wontua ɛnsere sɛ wote aseɛ. Ama mo bɛ na ɛkyɛn wei, fa aba kɔ school free. Na no ɛyi third year students yɛ wɔn kɔ yi ni adeade. Registration fees kura wɔtua mo. So wontua water bill ano ɛno nkyerɛ sɛ wɔn registration registration ah registration fee light bill. So ɔte aseɛ? Ɛwɔ sɔm. Wei bi a ɛduru a ɛtra na wotua biribi kakra. Ɛna wotua biribi kakra. Ghana yɛkyɛ aduane ma Ghanafoɔ nyinaa nyɛ bi during a lockdown. Ama mo wei. Mese NDC anka wɔn bɛkyɛ gyi, wɔn bɛkyɛ abɔ wɔn ho ne wɔn gɛs. Wɔn bɛkyɛ wɔn a wɔn ne wɔn ho gɛs. Wei ɛbaayɛ no, ɛbaayɛ de baako a ɛma m'ani gye yɛn koraa mpo ne sɛ President ɔse wei ɛnyɛ party asɛm o, ɛnyɛ asɔfofoɔ na ɛkyɛ yɛn. Yɛde ma asɔfoɔ mpanimfoɔ akuku da ho. Ɛsɛ mo nkyɛ. Party atwe wɔn ho afiri. Sɛ ɔte ase. Ashanti region. Ɛna tam bi a yɛ a na mebɔ party chairman aba so. Mebɔ regional minister aba so. Mebɔ deputy regional minister aba so. Ɛne party na ankasa Ashanti region yɛ papa. Party ne papa yɛfrɛ no Dr. Kwame Amoah Kutufoɔ. Nyankopɔn nhyira no baabi a ɔwɔ biara. Sɛ wote aseɛ? Enti saa nnoɔma wei no, pandemic yi no, yɛamfa anyɛ amanyɔsɛm. Yɛamfa anyɛ amanyɔsɛm, yɛyɛɛ no Ghana asɛm. Enti sɛ NDC ni ɛkɔnya bi, hmm, na me ne NDC ni te fie a, ɔde bɛyɛ me. Sɛ wote aseɛ? Nti adi nti na ɔsɛ yɛyɛ no amanyɔsɛm. Enti no, maame, Deɛ yɛreka nyinaa ne sɛ Ghanafoɔ wɔnhwɛ NDC, wɔn ama mu wɔn abɛbu no sɛ nineteen years asɛ twenty years, na wɔnhwɛ NPP deɛ a yɛabɛbu no kakra no, wɔmfa nto nsania mu na wɔnwei na twenty twenty no wɔmfa nto aba, wɔmfa nkasa. Deɛ mepɛ sɛ meka twa toɔ ma Ghanafoɔ nyinaa hu ne sɛ Metro Mass, Metro Mass, Ghanafoɔ nyinaa, bi a ɔpɛ sɛ ɔtu kwan biara, nhyehyɛeɛ a yɛde agu kwan mu ne nnoɔma a yɛyɛ no bɛboa. Deɛ fɛ yɛ ntom rough rough. Sɛ wote aseɛ? Yɛ biribiara yɛ kama. Baabi a wopɛ sɛ wokɔ biara, yɛkuta tried and tested drivers a mɛtumi aka sɛ the whole Ghana, company biara, transport company biara ni wɔwɔ yɛ drivers no bi. Sɛ wote, ɛnɛ koraa ehe. Ebi pɛ pepɛ pakyɛw ɛ ɛ ɛdidi deɛ drivers mu Advert kɛseɛ na adwene.
ɛpɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ dɛ ɛde kɔ Advert kɛseɛ na oh adwene. yɛ wo sɛ sɛ sɛ sɛ metro man's office na ate no Ɛ ɛno mma wo opportunity sɛ wobɛyɛ advert no. no nyɛ advert na meyɛ nokorɛ ne yɛka ɛyɛ ɛyɛ social interventions a NPP de baayɛ ne ɛde baayɛ ne bia sɛ wote aseɛ Ate aseɛ. ahaa ɛnti ɛɛ na mada yɛwɔ ekuo bi wɔ Abrokyire Ghanafoɔ wɔ Abrokyire. Yɛfrɛ wɔn moving Ghana forward. Ebi wɔ America, ebi wɔ Brazil, ebi wɔ Europe, nkuro nkuro bebree. Wɔn aka wɔn ho abom ɛna wɔn nso wɔn deɛ Ghana mpuntuo ɛna ehia wɔn. A saa nkorɔfoɔ no wɔn deɛ ne sɛ, sɛ Kwadaso anaa sɛ Maturomaase ha anaa sɛ Abrepɔ ɛna yɛhunu sɛ oh aha toilet nni ha anaa sɛ ɛɛ nsuo nni ha a na wɔn ankasa agyegye sika. wɔmmoa wɔn ho o, na wɔde aba na wɔde aba abɛyɛ adwuma de ayɛ dɛ, de wɔn aba abɛyɛ de ama community no na wɔn ngye hwee abrɛ wɔn kɔ. Nipa a ɔte yɛ no yɛfrɛ no Naomi, ofiri ofiri ofiri asokɔre ha yi a, ɔyɛ ɔbaa basia o, na ɔte saa kuo, megyina mefa saa kwan nyinaa wɔ esiri so na ma bɔ wɔn aba so paa sɛ deɛ wɔn yɛ no wɔn nkɔ so na wɔn nyɛ ɛma ɔman Ghana na Nyankopɔn bɛhyira wɔn. Aha na ɛnnɛ yɛde dwumadie no nyinaa asie. Sɛ woba no woankɔ a woyɛ dɛn? Wogye w'ani so. Yɛfrɛ me Maame Abena Mansa na kae sɛ me ne ɛyɛ Nicholas Oduro. Ɔno na ɛyɛ ɛyɛ General Manager de ma Metro Mass hɔ. Ɛhɔ no mu na wɔdi ne dwuma. Na m'ahofama yi, Madam Julie Boutique na ɛsiesie me. Me ti nwi nso yɛ Isaiah 60. Kae sɛ dwumadie yi, ɔma nkuntuo kaseɛbɔ. na yɛnam so de brɛ mo, Three Star TV Ghana so, abra ne bere bia. Kae sɛ ɛnɛ me cameraman one yɛ Washington one. Da bia wɔn na ɛtwitwa twitwa me Washington Washington papa bi. Aha ɛna yɛn na yɛde dwumadie no nyinaa asi. Wokɔ YouTube a tayɛ te se wɔ hɔ kwae. Kɔfa bi. Da bia me ka sɛ hyɛ ma wo nam fofoɔ. Nanso subscribe bi ne subscribe bi ma wo nua, wɔ bi bia. YouTube ɛhɔ a na wobɛnya ne pa sei wɔ hɔ nom. Kɔsra me atere saa TV Ghana yɛwɔ nepa pii de ma wo. Maame Abena Mansani me na me tena adwam de ɔman mpuntuo kaseɛ bɔ brɛ wo.